Барча мактауларыбыз, рәхмәтләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып ошбу дөньяга күркәм кыяфәтле итеп яратып, йөрәкләребезгә иман нурын бүләк итүче, бердәнбер гыйбадәткә лаек булган Зат, Үзенең рәхмәте белән җәннәткә кертүче, Үзенең ачуы белән без-безнең гөнаһларыбыз аркасында җәһәннәмгә салучы,

Аллаһ Субхана уә Тәгалә иңдерелгән һәммә сүз, һәммә нокта Расулуллаһ Мухәммәд салләллаһу галәйһи уә сәлләм адәм балаларына ирештерелде һәм бу ирештерү Кыямәт көненә хәтле буларак хак дин, Ислам дине буларак мәгълүм булачак. Бүген Шәүвәл аеның унынчы көне. Инде шушы Рамазаннан соң ун көндә без инде үзебезнең борчуларыбызга, мәшәкатьләребезгә чумдык. Кемдер бакча кайгырта башлады, кар китте. Кемдер көпчәкләр алыштыру белән мәшгуль булды. Кемдер машина алыштыра, кемдер өйдә җыештыра. Ягъни без үзебезнең мәшәкатьләребезгә чигеп, батып киттек. Ләкин күңелдә бит барыбер бер бушлык. Сез аны тоясыз микән? Сез аны сизәсез микән? Күңелдә ниндидер бер авырлык, ниндидер бер юксыну бит. Мәчеткә кергәчтән соң ул юксыну, ул шундый бушлык тагын да артып китә. Инде бу Әлхәмдулиллә, бу Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте. Это милость Аллаха, если у нас есть какая-то пустота,

Таравих укый ала идем. Иртәнге намазларга килә ала идем. Коръән укый ала идем. Шунда чәй эчергә, ни ифтарларга килә ала идем. Вакыт бар иде, ни бар иде. Шундый рәхәт, шундый кызык иде. Ә хәзер чөтеп булмый. Хәзер нигәдер авыр.

ураза тоту бар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит, Кем Рамазан аенда Аллаһ Тәгалә итаат итеп, ураза Рамазан ае буе ураза тотып, соңыннан шин Шәввәл аенда 6 көн ураза тотса, ел буе ураза кебек тоткан кебек булыр диде. Как целый год. Менә шушы 6 көн уразаны без тотканда Рамазан аеның хисен кайтарабыз әзрәк булса да. Әзрәк булса да шушы

Чөнки менә бу муйыксуны ул бездә һәммәбездә булырга тиеш. Әйттек бит, сәхәбәләр нишләделәр? Ярты ел буена Аллаһ Тәгаләдән дога сорадылар, "Я Раббым, тоткан уразаларыбызны кабуллардан кыл" дип. Һәм ярты ел буена киләсе ярты елдан сорадылар, "Я Раббым, безне киләсе Рамазан аена хәтле исән ит" дип. Шулай бит, тормышыбыз Рамазан айы тирләре генә әйләнә. Инде шундый пәйгамбәрбез монардан да Рамазан аен югалтудан да шундый зуррак бер кайгы булды ислам өммәтендә. Ул качан пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньядан китеп барды. Качан Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булды. Менә кичерешләрен уйлап карагыз. Без әле Рамазан аен, әле киләсе елга өметебез бар тагын күрергә.

апатиягә, ягъни ялгаулыкка төшәргә кирәк түгел, эшләргә кирәк, һаман шулай. Тагын да күбрәк эшләргә кирәк. Рамазан аенда җиңеләйтелде, ә монда бу айда авыррак. Значит, нишләргә кирәк? Тагын да күбрәк сызганып эшләргә кирәк, тагын да күбрәк тырышырга кирәк. Үзебезне кулда тотарга кирәк. Кайчан пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үлде, өммәтнең бер өлеше пәйгамбәр үлде, ислам дине бетте, закатны бирмәсәк дип әйттеләр.

Ләйләтул кадр киче бетте, төнлә белән намазга бармасаң да җары, Коръән укымасаң да җары, бетте дип, үзебезне юатабызмы? Әгәр шулай без юатсак, без кемгә ошап китәбез? Менә шушы пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлгәннән, менә шушы ислам диненнән чигеннәр чигенгәннәргә караган кебек. Как будто мы также отошли от ислама после когда Рамазан закончился. Безнең әле өметебез бар киләсе елга, иншалла. Бездә әле шундый бөек көннәр, кичләр бар, тормыш бар. Хәмдулилла, Аллаһ субхана ва тааля нигъмәте киң, зур.

авыру, сырхау. Авырый башласаң, уйлый алмыйсың ислам, уйлый алмыйсың динең, уйлый алмыйсың халәтең турында. Уйлыйсың только хәзер килеп җитә вакытың. Бер нинди гамәл арттыра алмыйсың, изгелек арттыра алмыйсың. Шагатта пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи икенче бер хәдистә Адәм баласы бу дөньяда иң күп нәрсәгә игътибар итми, не ценит самые большие блага от Аллаһа ике әйберне диде. Две вещи не ценит диде. Беренчесе бирелгән буш вакыт һәм икенчесе исәнлек. Менә Адәм баласы шушыны хөрмәт итә белми. Исәнлекне хөрмәт итә белми һәм буш вакытны. Шуңа күрә дә бу хәдистә өченче әвер буларак килә нәрсә килә? Буш вакытың булганын хөрмәт ит, вакытыңны заяга үткәрмә, берән инде шөгыл килгәнчә. Әгәр дә буш вакытың көннәр буе ятасың икән, кроватта көннәр буе өйдә ятасың икән, бер нәрсә эшләмичә. Аллаһ субхана ва тәгалә сынап җибәрә. Раз син буш вакытыңны, нигъмәтен белмисең икән, менә сиңа мәшәкать. Шушы мәшәкатьтән башың чыкмый башлый. Төрле мәшәкать.

ризадан булмаска мөмкин. Менә пока синең тамагың тук, корсагың түгәрәк. Күбрәк изге гамәлләр күл. Алла сакласын килергә мөмкин шушы вакытлар, кайчан адәм балалары шушы безнең вакыт кире кайтырга мөмкин ачлык заманасына. Яшьлегең булганын хөрмәт итеп, картлыгың килгәнче. Син не молодец до тех пор, пока не придет старость. Яшьлек вакытта кан кызу, тәннәр түзә. Күп гамәл кыла аласың, күп эшләр эшли аласың, можешь перевернуть горы. Но картайгачтан соң инде аның турында уйламыйсың. Гамәлләрне арттыру турында уйламыйсың. Менә бабайлардан сорыйсың, әлхәмдүлилләһ әйтәләр, мәчеткә барып, җомгага барып кайтасак. Әле алар әлхәмдүлилләһ безнең мәчетләребезне бабайлар тутыра иртәнге намазларга, төнге намазларга. Шуңа күрә яшьлек булганда шушы гамәлләребезне арттыру кирәк. Менә бу инде Рамазан аеннан соң килгән изге эшләребезне дәвам иттерүдә. Это все, что касается то, что нам, что надо делать после Рамадана.

һәм әйдәгез намаз укыйбыз дип намаз укыдылар. Тагын бер тапкыр шундый булды Фадль ибн Хашим Тунис әмире шулай ук минбарга менде дә, инде ул икенче заман кайчан Тунис шушы колонизацияләр белән ниләр белән билгән вакытта ул борып басты да ул әйтте, "Юк, безнең өммәттә бәрәкәт, пока безнең хатыннарыбыз

Юк ди минем сүз әйткән сүземнән мәгънә, кайчан 40 мең кеше, 20 мең бала һәм 2 миллион кешене өеннән куып чыгарылганда, мин сезгә бернинди сүз дә әйтә алмыйм сезне селкетер өчен, ягъни воодушевить өчен. Нәрсә сөйләргә дип әйтә? Вот что рассказать вам, чтобы сезне вот менә өммәтне күтәрергә, гафләт йокысыннан чыгарга, гамәлләрне арттырырга, Аллаһ Тәгалә дога кылырга. Нәрсә мин эш, нинди сүз сезгә әйтә алим, когда шушында Фалестина җирендә 40 мең кеше инде вафат. 20 мең бала, 2 миллионнан артык халык өеннән куып чыгарылды. Инде уйлыйсың кайвакытта теге э, до предела дошли. Ләкин юк, икенче көн иртә белән торгачтан соң яңа хәбәр килә. Более изощренный метод убийства. Нәрсә генә уйлап табылмый, нәрсә генә әйтми. Бу вакытта хөрмәтле җәмәгать безгә йокларга ярамый, гафләттә булырга ярамый. Догада булырга кирәк, изге гамәлләребезне арттырырга кирәк. Чөнки изге гамәлләребез шушы аркасында безнең монда өммәтебезне, ягъни үз динебезне күтәргән вакытта, догалар кылган вакытта Аллаһ субхана ва тәала безнең өммәтебездә мәрхәмәтлеген җибәреп, Аллаһ тәала рәхмәтен безгә бу җибәреп, теге Палестина җиренә дә башка дөньядагы мөмин кардәшләребезгә дә авырлыкларны җиңеләйтер. Чөнки дөреслектә өммәт ул бер организм. Инде шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, башта үземне чакырам, соңыннан сезне чакырамын. Рамазан ае бетте дип, Рамазан ае бетте дә, гомер бетте түгел. Рамазан аен, Рамазан аена гыйбадәт кылмадык, Аллаһка гыйбадәт кылдык. Аллаһ Тәгалә рәхмәте чиксез. Аллаһның рәхмәте, мәрхәмәтлеге чиксез. Инде бу йокыдан, бу гафләттән чыгарга кирәк. Һәм инде мәчетләребезне, изге гамәлләребезне, шушында Рамазан аенда ничек без уяндык, менә шушы уянуны дәвам итәргә кирәк.